سڵاو خوێندکارانم کاتۆم کاتێکتان شاد یەینە سەر بەندی دوو ڕێخستنی لەش و پێکاتەکانی کەرتی یەکمان هەیە باسی ڕێخستنی لە شەکە ئێمە هاوسەنگی ناوکیمان لە قۆناخەکانی پێشوا خوێندووە ئێستا ئەمیش پێشێکیەک ئەڵێ ئەگەر بێت و تۆ باس هەڵێتە ناو ئاوێکەوە لە سەرەتا هەز بە سەرماکەی بەڵام وردەوردە لەگەڵ ئاوەکەیان ڕاییت ئەمەش بەهۆی چیەوەیە بەهۆی هاوسەنگی ناوکەوەیە کەواتە لەش لەگەڵ ساردی ئاوەکە ڕایەت بەهۆی هاوسەنگی ناوکیەوە هاوسەنگی ناوکی چییە؟ هاوسەنگی ناوکی بریتە لە پاراستنی بارەوەی باری ناوەوەی لەش بە شێوەیەکی جێگیرانی تۆ ئیستا بۆ نمونە پلەی گەرمی لەشت سی و حەوتە ئەبێ لەم پلەیە بمێنێتەوە ئەگەر کەم و زیاد بکات کەواتەوە لەشت نەیتوانی هاوسەنگی خۆی ڕاگرێ و لەو کاتەیە نەخۆشیەک خەلەلێک هەیە کەواتە ئەم هاوسەنگییە لە ناو لەش تا ئەندامەکانی لەشت ڕایەگرن لەو کاتەی کە بازێیت ناو گۆماوە ساردەکە هاوسەنگی ناوەکەکە یارمەتیت هەیە کە لەگەڵ ئاوەکە ڕابیت و لەگەڵ ئەو ساردیە ڕابیت اینجا خانە و شانە و ئەندام و کۆ ئەنجامەکانمان هەیە ئەمیشە لە قۆناغەکانی پێشوە خوێندومانە بەڵام ئێستا ئەوە ڕوونەکەینەوە چۆن ئەم خانەوشان و ئەندامانە هاوسەنگی ناوەوەی تۆ ڕائەگرێ و ئاسانیە کا کەواتە پاراستنی هاوسەنگی ناوەوە خۆی لە ئەسڵا ئاسان نییە ژینگەی ناوەوەت بە بەردەوامی لە گۆڕانایە خانەکانت بۆ بەردەوام بوونیان لە ژیان پێویستیان بەچی هەیە بە خۆراک و ئۆکسجین هەیە هەروەها پێویستیان بە دەرکردنی پاشەڕۆکان هەیە چکە دوایە کە خۆراک ئۆکسجینەکە کارلێکەکە و وزەی ناو خۆراکەکە دەریێت ئەمانە پاشەڕۆیان هەیە بێ ئەم پاشەڕۆیانە بکرێن دەرەوە ئەگەر بەهۆی هاوسەنگی ناوەکیەوە نەبێ ئەم هاوسەنگی ناوەکێت لە کار بکەوێت ئەوە خانەکانت ئەو مادانە کە پێویستیان پێەتی بۆ وزە دەستیان ناکەی خۆراکە مادەکانیان دەست ناکەوێت هەروەها لە دوایشە ناتوان پاشەڕۆکان بکەنە دەرۆ تووشی زیانە بن لەوە چ لە ئەنجامە مرۆڤەکە بمرێت خانەکان شانە پێکەێنن ئێمە لە قۆناخەکانی پێشوو خوێندومانە ئێستش جارێک کە ئەیخوێنینەوە هەموو خانەکان بەیەکەوە هەڵەسن بە کارێکانی کۆمەڵێک خانە نەک بڵێن هەموو خانەکان کۆمەڵێک خانە بەیەکەوە هەڵەسن بە ئیشێک بۆی ئەم هاوسەنگی ناوەڕا بگرن کەواتاڵە پێویستە خانەکان بەکاری زۆر هەڵبسن بۆ ئەوی باری هاوسەنگی ناوە پارێزن بەڵام لەسەر هەر خانەیەک لە خانەکانی لەشت نییە بە هەموو ئەو کارانە هەستێکەواتە خانەکان لە ناو خۆیانە جیان هەر کۆمەڵە خانێک و ئیشێکی هەیە هەموو خانەکان هەمان ئیش ناکەن خانەکان تایبەتمەند بوون لە قۆراقەکانی پێشوە خوێندومانە خانەکان تایبەتمەند دەبن هەر جۆرە خانەیەک ئیشێکی تایبەت بەخۆی هەیە کەواتە هەموو خانەکان بەیەکۆ بە هەمان ئیش هەڵناسن هەروەکو چۆن هەریک لە ئەندامانی تیمێکی تۆپی پێ ئەرکێکی هەیە لە یاری کردنی تۆپ پێە یەکێک دیفاعکە یەکێک واسەتێ بابلین یەکێک گۆڵچیە دابش بوون ئەمانیش خانەکانی لەش ئێمەش بە هەمان شێوە هەریەکە و ئیش و کار و فرمانی خۆی هەیە کۆمەڵخانەیەک دانراو بۆ ئیشێک بە ئیشێک هەڵەسێ بۆی ئەم هاوسەنگیە لە لە شە بمێنێ کەواتار خانێک لە خانەکانی لەشت فرمانێکی هەیە لە پاراستنی هاوسەنگی ناوەکی خانەکان ڕێکخراون لە کۆمەڵەکاندا کۆمەڵە خانەیەکی هاوشێوە بەیەکەوە کار دەکەن شانە پێکێنن کاتە شانە لە چی پێکاتوە لە کۆمەڵە خانەیەکی هاوشێوە لەش چوار جۆر لە شانەی تایە کە لەم وێنەیە ڕوونکراوەتەوە کۆمەڵێک خانە هەیە بەیەکەوە بەستەرە خانەکان بەستەرە شانەکان دروستەکەن کاتە خانەکان بەسەرە شانەکان دروسەکەن بەسەرە شانەکان ئەندامەکان بەیەکەوە بەستن ئەمە ئیشەکەیانە فرمانی بەستەرە شانەکان ناوی خۆیان بەیەکۆیە بەخۆیانەوەە خانەکە ئەندامەکان بەیەکەوە بەستن هەروەها یارمەتی ڕاگرتن و بەهێزکردنیان و پاراستن و جیاکردنەوەیان دەدەن کەواتە ئەگەر خانەکان بەیەک شانەکان بەیەکۆ نەبەستێن ئەندامەکان بەیەکۆ نەبەستێن ئەم تونگ و تۆڵی و بەهێزی و ڕەخۆراگریان نییە هەروە خۆراکیشان بۆ دەبن ماسولکەمان هەیە، ماسولکەکانیش بە هەمان شێوە لە کۆمەڵێک خانە پێکهاتوون، بەڵام فرمە ئیشی ئەمان چییە؟ توانای گرژبوون و خاوبوونەوەیان هەیە بۆ ئەوی لە کاتی جوڵەیە بتوانن جوڵە بە مرۆڤەکەیان بە زیندەوەرەکە دروست بکەن. دەمارە شانەمان هەیە، ئەمانە نیشانەی کارەبایی دەنێرن بە لەشاو ئەویش لە دەماغ و دەمارەکان و ئەندامەکانی هەستدا هەنکەواتە ئەم دەمارە شانان لەم شوێنانە هەمانن. ڕوکەشە شانەمان هەیە ڕوی دەرەوەی لەش داپۆشێ پێستونی نۆکو ئەمانە هەروەها بۆشایەکانی ناو ناوپۆشیش ناوپۆش دەکە کەواتە ئەو شوێنانی کە بۆشاین وەکو ناوگەدەوانە ئەم شوێنانەش ناوپۆش دەکا کەواتەمە چوار جۆرە شانەکەی کە هەمانە کە لە ئەنجامی یەکگرتنی کۆمەڵێک خانە بەیەکەوە پێک هاتووە و هەریەکە و فرمانی تایبەت بە خۆی هەیە ئێستە شانەکانیش یەکەگرن ئەنجام پێکەین کەواتە شانەیەک بە تەنها ناتوانێت ئەو فرمانانە ئەنجام بداکە کۆمەڵە شانەیەک ئەنجامی ئێن کەواتە ئیشێکی جەماعی باشتر لە تەنایی کاتە شانەکانش بە تەنیا ناتوانە و ئیشە بکەن کە کۆمەڵە شانەیەک ئەتوانێ بیکە دوو شانەیان زیاتر کە بێکەوە بوون پیانەوترێ ئەندام کەواتە خانەکان ئەبن بە شانەکان شانەکانیش ئەبن بە ئەندامەکان ئەستە لەم وێنەیە وێنەی گەدەمان هەیە هەر چوار جۆرە شانەکەی تایە کە پێشتر باسمان کرد کاتە هەرمیان بێکۆ کارەکەن بۆ ئەوەی بەکاری هەرسکردن هەستن باسی وێنەکەکەین ئەمە وێنەی گەدێ سێکە باوکم لە ناوە ئەم بەشەی ناوە ئەمە ڕسمەکەوا کرا بۆی ناو بینی دەرخا بۆ تۆ ئەم بەشی ناوەیە ناوپۆشە بۆشاییەکەیە ڕووکەشە شانەی تایە کەواتە وتمان ڕووکەشە شانە هەر پێست و نینۆک ومانە نییە بۆشاییەکانیش داپۆشە کەواتە ناوپۆشی گەدەی داپۆشیوە ئەمە ڕووکەشە شانەی گەدەیە ئینجا لە دەرەوە لێرە بەستەرە شانەمان هەیە خوێنمان هەیە کە جۆرەکە لە بەستەرە شانە هەروەها خوێن و بەستەرە شانەی دیکە کە پێیان دەڵێن کۆلاجین لە دیواری گەدەیە هەن کاتە ئەمەش خوێن بەستەرە شانە کە پێوتێ کۆلاجین لە دیواری گەدەیە هەمانە ئینجا لە گەدەیە دەمارە شانەمان هەیە بە شێوەی کەم دەست دەگرێت بەسەر بەرهەمهێنانی ئەو ترشەی کە یارمەتی هەرسکردنی خۆراک دەدا کەواتە لە ناو گەدەیە ترشێکی قەستمان هەیە بە شێوەیەکی کەم ئەم دەمارە شانانە دەسەگرن بەسەر دەرکردن و یارمەتیدا ئەو ترشە کارمەتی کردداری هەرسێ دەمارە شانە وریاکەرەوە دەنێرێ لە کاتی پڕبوونی گەدەکەواتە ئیشیەوەیە کاتێک گەدە پڕ بوو چیەکە وریاکەرەوەێکە نێرێت ئەڵێ گەدە پڕ بۆ بۆ ئەوی ترشەکە بڕژێ بەسەریا و کردداری هەرسەکە جێبەجێ بێ ماسول کە شانەمان هەیە یارمەتی گرژبوونی گەدە دەدا و هاوکاریەکە لە هەرسکردنی خۆراکەکانە کەواتە شانەکانیش ئەمە چوار جۆشانەیە کانگر ئەندامیان دروست کرد کاتە گەدەیەکێک بوو لەو ئەندامانە کە ڕوونمان کردەوە اینجا ئێستا ئەندامەکان کۆئەندام پێک دەهێنن هەر باسی گەدە ئەکەین ئەڵێ گەدە زۆر یارمەتی دەدا لە کاتی لە کرداری هەرس کردندا بەڵام بە هەموو شتێک هەڵناسێ گەدە خۆی بە تەنیا گەدە لەگەڵ ئەندامی کەیە وەکو ڕیخۆڵە باریکە و ڕیخۆڵە ئەستورە کارەکات کەواتە گەدە ڕیخۆڵە باریکە و ڕیخۆڵە ئەستوری لەگەڵایە بەیەکەوە کرداری هەرسەکە تەواوەکەن کەواتە بۆ هەرسکردنی خۆراک ئەو ئەندامانە بەیەکەوە کار بکەن کۆئەنجام پێکێن کەواتە بەڕی خۆڵە باریکە و ڕی خۆڵە ئەستور و گەدە هەرسێکیان بەیەکەوە کە کردداری هەرسکردن بەرهەمەهێنن پیانەوتێک کۆ ئەندام کەواتە چۆن گەدە دەبێتە بەشێک لە ئەکۆ ئەنجام ئەڵنگ گەدە کردداری هەرس جێبەجی ئەک بەڵام بە تەنیانە لە گەڕی خۆڵە باریکە و ڕی خۆڵە ئەستورە هەر خۆراکەرسەکەن بۆی ئەم ئەندامانە کە بەیکۆ کاریان کرد کۆ ئەنجام پێک ئەهێنن هەرینە سەر کارکردن بەیەکەوە عینەش لێرە هەمانە ئەو کۆ ئەندامانی کە لە شێوەی سێ هەمان یانزە کۆ ئەنداممان هەیە دیاریکراون کارەکەم بۆ پاراستنی هاوسەنگی ناوکی کاتە وتمان ئەمە هەمووی باسی هاوسەنگی ناوکیەکەن کاتام کۆ ئەندامانە بەیەکەوە کارەکان بۆ پاراستنی هاوسەنگی ناوکی بۆ نمونە دڵە لولەی کۆ ئەندام دڵە لولەی کۆ ئەندام کە هەریەکە لە دڵ و لولەکانی خوێنەگرێتەوە لەگەڵ کۆئەندامی هەناسە کە سییەکانی تێدایە لەگەڵ کۆئەندامی هەناسە ئەمە تانێ کە سییەکانی تێدایە چیەکە دڵە لولە کۆئەندام ئۆکسجین لە سییەکانە وەردەگرێ و بۆ خانەکانی لەشێ گوێزێتەوە کەواتە لە خوێن کە ئۆکسجینی لە سییەکانە وەرگتووە ئەگوێزێتەوە بۆ هەموو خانەکانی لەش ئەم خانانەش دوانۆکسیدی کاربۆن بەرهەمەێنن کە لە دڵە دولەخە کۆئەندامەوە بۆ کۆئەندامی هەناسە دەگەڕێتەوە کەواتە مقابل بەوە چیەکە خوێن کە ئۆکسجینی برد دوانۆکسیدی کاربۆن کە پاشەڕۆی خانەکانە ئەیگەڕێتەوە بۆ کۆئەندامی هەناسە وە کۆئەندامی هەناسەدانیش دوانۆکسیدی کاربۆن دەردەکاتە دەرەوەکەواتە کرداری کۆئەندامی هەناسە ئۆکسجین وەرەگرێ و دوانۆکسیدی کاربۆن ئەیاتەوە لە هەواوە وەریەکدێ ئۆکسجین و ئەیا بە ملوولەکانی خوێن و ئەیا بە دڵە لوولە کۆئەندامەکان و ئەچێ بۆ خانە و شانەکانی لەش لە خانە و شانەکانی لەشەوە پاشەڕۆکانی کە بریتە لە دوانۆکسیدی کاربۆن جارێکی کە ئەیگەڕێتەوە بۆ کۆئەندامی هەناسە و سیەکان جارێکی کاتە دەرەوەی خانە کاتە یانزە کۆئەنداممان هەیە، پۆشەرە کۆئەندام، پێستونی نۆ کۆمانە کە باسمان کرد، ماسولکە کۆئەنداممان هەیە، لەگەڵ پەیکەرە کۆئەنداممان هەیە، ئەمانە بزانە پۆشەرە کۆئەندام، پێستوم و نینۆک و شانەکانی ژێریان ئەگرنەوە، ماسولکە کۆئەندام، لەگەڵ پەیکەرە کۆئەندام کارەکەن بۆ یارمەتیدانی جووڵە لەگەڵ ئەما کارەکە و جووڵە ڕێکەخە، ئەمەش بەشەکانی لە ژەپارێزە و پاڵپشتی ئەکات دوال و لە کۆئەندامیش باسمان کرد پاڵ بە خوێنەوە دەنێ بۆ هەموو لولەکانی خوێن دەمارە کۆئەنداممان هەیە نیشانە کاربایەکانێنێ کۆئەندامی هەرزە و خۆراکان هەڵەوەشێنە کە باسمان کرد لیمفە کۆئەندامەکان یارمەتی گێڕانەوە شلانە دەدا کە لە لولەکانی خوێنەوە دەرەچێت کوێرەژێنەکانمان هەیە ئەمە نیشانە کیمیاکان دەردەکەن یەینە سەر کۆئەندامی هەناسە سی و کچیەکانە ئۆکسجین دەم ژنوان ئۆکسیدی کاربۆن بەڕەڵاکەن کۆئەندامی میزمان هەیە پاشەڕۆکان لە خوێن و ناهێڵن و شلەکانی لەش ڕێک دەخەن کۆئەندامی زاوزێ نێرە و مێمان هەیە بۆ یاڵین یانزە یان ئەمە یان ئەمە هەیە کاتە ئەمە نێرە تۆ بەرهەمەهێنێ مەیەکانی شێلکە بەرهەمەهێنن کاتەگە حسابیکە نیەک دوو سێ چوار پێنج شش ببورن لێرە چوار پێنج شش حوت هەشت نۆ دە یەکێکیش لەم دوانە یعنی یانزە کۆ ئەنجاممان هەیە پوختەی ئەم بابەتە کۆمەڵە خانەیەک بێکۆ کار دەکەن شانە پێکێنن شانەکانیش ئەندام پێکێنن ئەندامەکانش بێکۆ کارەکەن و کۆ ئەندام پێکێن کاتە وەکو چۆن لە قۆناخەکانی پێشوە خوێندومانە ئەڵێن خانە شانە ئەندام کۆ ئەندام کەواتە بە چوار ڕێک چوار بەڵێن ڕێکخستنمان هەیە لە بچووکەوە بۆ گەورە خانە شانە ئەندام کۆ ئەندام چوار جۆر شانشمان هەیە لەشی مرۆڤ باسمان کرد یانزە کۆ ئەندامی سەرەکیمان هەیە کۆ ئەندامەکان کارەکەن یارمەتی چێن هاوسەنگی ناوەکی ئەدەن لێرە هاتمە کۆتایی ئەم کەرتەش بە هیوای سودی لێ ببینن لایک و سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن چی ڕەخنە و تێبینی و کۆمێنتتان هەبوو چی پرسیارتان هەبوو ئەتوانن لە کۆمێنتەکانە بۆم بنووسن یانەگە پرسیارتان هەبوو بێنە ڤایبەر گروپەکە بەسەر چاو جوابتانەیەمەوە خواتان لەگەڵ بەخواتانە سپێرم